Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tso kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe etɔ̃lia. Ok magblɔ be atɔ̃lia. Tso kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe atɔ̃lia. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe atɔ̃lia. Ele gɔme se nam ɖe. Nu yi medi be míakpɔ le agbalẽa me gbã eya nye be nyasa míakɔ agbalẽa kɔ tɔ ɖe nyasa ŋu. susui Mawu na mí yi wònye be ne Mawu, ne èdzi vi, ele gɔme se nam ɖe, ne èdzi vi, wòmafia ɖevia ale yi wonona nu o, ale yi wowɔna yi no be anɔ yi no gbɔ ɖe. Womefiana ɖevi yi o, ɖevi mekpɔ ʋu ŋku kura tsɛ ɖe. Elã, elãwoe kura tsɛ nyi. Mawu dzɔdzɔmenya na wo nya sa ma. be ne enɔ va ko ɖi me meva wɔna tsiutsiu le enɔ ƒe ata dzi o, meva wɔna tsiutsiu le etɔ ƒe ata dzi o ke boŋ enɔ ƒe no ya wònona wògbɔna. Míatɔe eya medi be míakpɔ. Míakpɔ agbenɔnɔ ma ne edzi vi. Ame aɖeke mefia ɖevi be ne kɔ nuɖuɖu ya ɖe wokɔ de na nu me o. Ɖevia mekɔ nuɖuɖu kɔ de tome kpɔ o. ke boŋ ne kɔ enu le anyigba alo efɔ nane le aba dzi la, akɔ nua kɔ de nu me. Aleke me kae fia ɖevi ma dzɔdzɔme nya sia ma yi Mawu na mí ɖe? Eya medi be míakɔ tsa kple agba yi yevuwo kɔ na mí. Mele sesea me wole gbɔgblɔ be ɖe wobe Hebritɔ eh, wobe nuka Jewwo mí nye, wobe Israelviwo mí nye. Mede kuku na wɔ alo agbalẽa ɖe menye míawoe ŋlɔe o. Mía tɔgbui yiwo va ƒlee le Afrika, ya kɔ yi ɖe Yovowo de Amerika. Ya wova le Mawu ƒe agbalẽ ma wo na wo be no xlẽ ɖee. Nye me nya ame ka dzi woto ya o. Nye me nya ame ka dzi woto o. Ya wokɔ agbalẽ wobe screw ɖe wova yi kpɔ le Dead Sea, wova yi kpɔ the screw something something in the Dead Sea. Ma tsi na wɔ Dead Sea. O me le fima o. Yovowo ɖe. Enye me nya be Yovowo fiafitɔ akpa gãtɔ wonyo. Mi da asi le nu me ŋu. Adzobla su nɔmba wa eya nye nyo yovo. Ta yovo ate ŋu akɔ agbalẽ ɖe kɔ va yi de gɔta me le teƒe ɖe. Eya ke agava yi discover ye. Menye mía ameyibɔwoe va yi discover dead cro dead sea ƒe scroll o. Menye mía ameyibɔwo o. Ele gɔme se nam ɖe. Eya ta medi be míakɔ dzɔdzɔmenya sa yi Mawu na mí be ne no excuse me to say ne ede nugodo megava yi dunɛ o. Alo ne be yeaɖu nu ɖe, wòmekɔ na nuɖuɖua kɔ kɔ tona woƒe gbe me kɔ va na woƒe ƒodo me o. Dzɔdzɔmenya sia mea, míakɔ tsa kple agbalẽ ye woŋlɔ na mí. Èle gɔme se nam ɖe? Eya medi be míakpɔ. Ta maxlẽ tso gɔmedzedzea ebe, le gɔmedzedzea me la, le gɔmedzedzea me, Mawu wɔ dziƒo kple anyigba. Ke anyigba le nyamaa, nɔnɔme meli nɛ o. Ele ƒuƒlu eye viviti do ɖe tsigbana tsigbana la ŋkume eye Mawu ƒe gbɔgbɔ le agba sam le tsia dzi. Eye Mawu gblɔ be, Kekeli nedo, eye kekeli do. Eye Mawu kpɔ kekelia bena enyo. Eye Mawu ma kekeli la kple viviti la dome. Mawu yɔ kekeli la be ŋkeke, ke viviti la eyɔe bena yɔe be zã. Ale zã do, eye ŋu ke. Eyae nye ŋkeke gbãtɔ. Biabia gbãtɔ eyae nye be, ɖeɖefia ya Mose xɔ ya wòŋlɔe da ɖe agbalẽa me alo Mawudɔla aɖe nɔ fi ma nɔ nyadzɔdzɔa ŋlɔm. Biabia gbãtɔe ma. Agbalẽa be ɖee, Le gɔmedzedzea me la, Mawu wɔ dziƒo kple anyigba. Womeŋlɔ dzeagbalẽa gɔme be ɖee ya Mawu ɖe fia Mose be ao. Ne ame ɖe xɔ ɖeɖefia ɖe, ɖeɖefia, Biblia ke gana mínya be ɖeɖefia xɔxɔ to vovo. Ta ame ɖeke magblɔ be ɖeɖefia ye o. Daniel ƒe ɖeɖefia yo xɔna, David ƒe ɖeɖefia yo xɔna ɖe. Womeŋlɔe be Mose xɔ ɖeɖefia be o ao. Excuse me to say, ame yi mede suku, ame yi menya agbalẽ xexlẽ o, ya ne kɔ Biblia kɔ va nɛ ɖe, leke amea kura awɔ ayi ɖe dziƒo? Ne wònye be agbalẽ ya dzi wòato ayi ɖe dziƒo. Babiae lɔ. Ame ɖe le agbeya me mese ʋegbe o, mekpɔ Bible kpɔ o. Leke ame ma awɔ ayi ɖe dziƒo? Amea ƒe vɔ̃e wònyea? Xe Yesu Kristo, magagblɔe ke, Yesu Kristo ku. Ele gɔme si nam ɖe. Yesu Kristo ku, xo fɔ̃ ɖe. Do buna le duwo me, ado le duya me, ado le, amewo tu ʋɔ klɔa tse ɖe, Yesu bu ge ɖe xɔa me. Vɔ mía ameyibɔwo ɖe, Yesu mege, mege, mebu le Israel, mebu le Jerusalem, mebu le Jericho va do le mía gbɔ o. Wònye be yovo fiafitɔ, yovo adzoblasu, yovo amewula, woawoe kɔ agbalẽa kɔ va ne mía tɔwoe, mina mítɔ míbu susu dze be ɖe nya yi woŋlɔ le gɔmedzidzea me la, Mawu wɔ dziƒo kple anyigba, ya wòma ame kple nukanuka. Fifi lae mele nu ƒo na wò. Nu yi ta mele eh, eh, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ya xlẽe nye be, yi ne nava yi check le google yi ne nava yi check mɛ ɖewo ku ɛɛ eh, megblɔ mawo nya na ame akpe na ɖe kpɔ enye metɔ ɖe ata ɖo dzi ɖe gblɔe kpɔ ta megale yesu ƒe mɔnu kpɔ be ne wòava ɖe eɖokui fiam alo ne mawo dɔla ɖe neva ɖe eɖokui kɔ fiam mikɔe makɔ gba da ɖe akpa dzi nu yi ta mele nu ya xlẽ nye be ɛɛ eh, bill gates eya nye xexeametɔwo ƒe gatɔwu le xexea me. Ele gɔme si nam ɖe. Ta míaƒe te minya be Biblia be gatɔ mayi ɖe dziƒo o. Because minya simple and short be eh, esɔ alo enyi mate ŋu ato abui ƒe ŋkume o. Alo esɔ, ekposɔ mate ŋu ato abui tɔnu ƒe ŋkume o. wobe ele bɔbɔe na ekposɔ alo esɔ be wòato abui ƒe ŋkume ayi ɖe ado wu be ame gatɔ ne yi ɖe dziƒo. Ta minya be gatɔ ɖeke mayi ɖe dziƒo. Ne mikpɔ Ghana gatɔwo pete womayi ɖe dziƒo. Ne mikpɔ Togo gatɔwo pete womayi ɖe dziƒo. Ne mikpɔ Afrika gatɔwo pete womayi ɖe dziƒo. It's simple and short because nye kple wò pete common sense na minya be Koklo kura tse, koklo zi kura tse mate ŋu ato abui ƒe ŋkume o. Tagatɔwo ƒete woma yi de dziƒo o. It's simple and short. Mikɔ akpa ma kɔ da ɖi. Bill Gates, eya nye eyame ƒete ƒe gatɔ. Gayi me mele nu ƒo kpli wò fifi la ɖe? Bill Gates. Mebe ame ka? Bill Gates. Exe ga na scientists wo be no xe ŋdɔ. Bill Gates be yi megadi be ŋdɔ ne klẽ ɖe xexeame dzi o. Ta xexeame xɔ dzo akpa. Xexe ame ɖe ye xɔ dzɔ akpa ava wo hade dzo xɔxɔ ta. Ta ebe no xe ŋdɔ. Eya ye wea. Babia elo. Mawu dɔla kple Mawu ɖe yi wɔ ŋdɔ kple xe be no nɔ anyi. Ɣleti be no nɔ anyi no nɔ mia dzi kpɔ ɖe. Bill Gates be no va yi xe no me nya de me le gblɔ na wɔ. Bill Gates ega yi wokpɔ ɖe ekɔ na be no va yi xe ŋdɔ. Mía tɔwɛ ta xlẽ nya be na kɔ ɔpɛ susu kɔ tsa ɖe ŋu be ɖe ya ma wu ɣe ɔ ɣehe ya wɔ ŋkeke be ne zã ne do ya wɔ le lekelekele ya Bill Gates va be ya va xee ɖe. Nyansa ka wo kɔ na mi? Ame kae le agbalẽa gbɔ? Ame kae ŋlɔ agbalẽa? Xlẽ ne na kɔ tsa ɖe woƒe dzɔdzɔme nyansa ŋu be nya yi wo ŋlɔ ɖe agbalẽa me ɖe eme kɔa? Wo me gblɔ be ya Mose xɔ ɖeɖe fia ɔ lo wo be le gɔme dzedzea me la Mawu wɔ dziƒo. Ame kae nɔ fima nɔ nyaa ŋlɔ, nya dzɔdzɔ ya ŋlɔ? Bikɔ mía ƒete mía be ne dzɔdzɔm ne ne ne e le ɖeɖefia xɔ ɖe. Wogblɔna be le Biblia me ke wogana mí nya be ya Mawu ɖe fia be ya Mawu dɔla ɖe fia be ya Mose yi alɔ me alo ya Mose kpɔ ŋutega. Vɔ womeŋlɔ be Mose kpɔ ŋutega o. Ɖeko woŋlɔ ɖe agbalẽa me be le gɔmedzedzea me la kpɔ wogɔ ne tanya kura tse be.